Ar y pumed o Fai, cyhoeddodd Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, newidiadau mawr i gynlluniau rheoli tir Llywodraeth y Cynulliad. Fe fydd y pum cynllun, tir gofal, tir cynnal, tir mynydd, cynllun ffermio organig a'r cynllun coetiroedd i Gymru, yn diflannu, ac yn cymryd i lle bydd un cynllun, glastir, sy'n cwmpasu'r cyfan. Fe fydd y ffenestr ar gyfer y rownd gyntaf o geisiadau yn agor yn haf 2010. Mae'r Undebau Amaethyddol yn awyddus i gael mwy o wybodaeth. Wel, dwi 'di cyhoeddi bod y cynllunie yy amaeth amgylcheddol sydd gyda ni ar hyn o bryd, fel tir gofal, tir cynnal a tir mynydd hefyd, yym fel ma' nw'n bodoli ar hyn o bryd, yn mynd i ddod i ben o 2012 ymlaen. Fe fydd y taliadau ola tir mynydd, er enghraifft, yn digwydd yn 2011. Fe fydd y gyllideb yn cael ei chadw ac fe fydd y gyllideb yn para i fynd yn uniongyrchol i ffermwyr, ond fe fydd yna gynllun newydd, Glastir, a fydd yn fodd o roi cefnogaeth i ffermwyr i warchod y tir ac i ffermio y tir mewn ffordd lle fydd yna fudd i'r gymdeithas yn ehangach i gwrdd â rhai o'r sialensau newydd mae'r Comisiwn Ewrop wedi i osod i ni i gwrdd â ac i daclo newid yn yr hinsawdd yn benodol. Ry'n ni'n derbyn wrth gwrs fod yna broblemau ychwanegol yn yr yy yy o amaethu yn yr ucheldir yn yn yn yn tiroedd mwy mynyddig yy ni yr ardaloedd llai ffafriol ac felly dyna pam fydd y taliadau ar gyfer yr ardaloedd hynny yy ugain y cant yn uwch yy na na yn yr ardaloedd sydd ddim o fewn yr ardal llai ffafriol. Fe fydd 'na rai ffermwyr o bosib yn unigol yn derbyn llai o arian yn y gyfundrefn newydd a fe fydd 'na rai yn derbyn mwy o arian yn y gyfundrefn newydd fydd y gyllideb yr un fath o gyllideb gyfan fyddwn ni'n ei wasanaethu yma yng Nghymru. Dwi yn ymwybodol y gall rhai ffermwyr sydd falle mewn cytundebau mawr tir gofal ar hyn o bryd fod o dan, yn yr ardal llai ffafriol, fod o dan anfantais penodol a dyna pam dw i wedi rhoi'r sicrwydd o ddwy flynedd o wariant iddyn nhw o ariannu iddyn nhw yn ychwanegol am y ddwy flynedd ar ôl 2020 i 2014 fel fod eu cyfnod trosi nhw i'r gyfundrefn newydd yn hirach ac felly yn rhoi fwy o sicrwydd ariannol iddyn nhw. Mae'r system newydd yn mynd i fod yn fwy perthnasol ar gyfer y blaenoriaethau sydd yn mynd i fod yn rhan o'r Polisi Amaeth Gyffredin lan tan 2020 a thu hwnt. Does 'na amheuaeth nawr. a nag e, taclo newid yn yr hinsawdd yw un o brif flaenoriaethau cymdeithas gyfan ac mae 'na rôl allweddol mae ffermwyr yn gallu yn gallu chwarae yn hynny ac mae e yn iawn fod y cymdeithas yn eu ariannu nhw i fod yn ymgymryd â'r gwaith hynny. Ymateb cynta' yw yym faint o bobl sy'n mynd i golli mas ar hyn, ynddo fe? Um, mae, ma, fi'n credu bod y neges yn gweud bod e'n mynd i fod mwy teg i, i bawb o Gros Cymru, ond fi'n credu y gofid y ffermwyr ar dir uchel yw e bod nhw yn mynd i, mynd i golli mas a, um, a oedden ni'n gweld uh, mwy o diboblogi a mwy o distocio'r uh, tir uchel. Yym, ond yy falle bod pobol llawn- llawr gwlad yn myn' i elwa yy oherwydd ma' rhai o rheny ddim yn ca'l dim un fath o gymorthdal ar hyn o bryd a fydd hwnnw'n rhoi cyfle iddyn nhw ga'l ychydig. Ma'n mae'n dod â sawl yy yy scheme mewn i un scheme yn yn y yn y diwedd a felly yym falle bydd e'n hwyluso yn y gwaith papur yym ond a fydd e'n haws i i fobol i ddeall e Gobeithio, a felly, odi, mae'n radical iawn, fi'n credu. Wel, gobeithio bod y gyd-weithio i ddod, a gobeithio bod, bod ni'n mynd i wrando ar yr yr undebau a, a gwrando a, ar y diwydiant. Achos ar ddiwedd y dydd, mae rhaid i gofio bod y diwydiant, mae'n cymryd amser i'r diwydiant newid. A mae'n iawn i, i rai aelodau yn y cynlliad i ddweud, wel, chi'n rhoi rhybudd i ffermwyr fel maen gallu i newid y system, newid y busnes. Ond ar ddiwedd y dydd, realiti'n dweud ni, Does dim digon arian yn yr allan o'r farchnad i sicrhau bioleiaeth i ffermwyr. Mae rhaid i'r ffermwyr ddibynnu ar y taliadau maen nhw'n gael gan y Cynulliad, a, a chwedyn, bach iawn gall ffermwyr ei wneud i newid eu busnes. Mae e'n edrych ar yr amgylchfyd, yn dyfe, a mwy o bwyslais ar hwnnw, a llai felly ar gynyrchu bwyd. A felly, mae hwnna felly yn mynd grôs grân ffermwyr. Yym, Ac um, chymod, pethau fel y carbon a faint o hwnnw ni'n gallan allan i'r uh, ymgylchfyd. Felly mae, mae pethau fel yna a, a safon y dŵr sydd yn mynd o'n tir ni. A mae pethau yna yn mynd i fod uh, yn effeithiol iawn ac, ac yn bwysig yn y dyfodol. Mae'n mynd i effeithio llawer busnes, mae hynny'n hollol blaen. Nawedig y bobl oedd yn arfer cael taliad tir mynydd a cael taliad tir gofal hefyd. Na i ofyn ta'r hynny bydd e'n effeithio fwya', ond dwi ddim am 'i farn i fe nes bod fi'n gwybod beth ydi'r manylder sy yn y cynllun.